Sangha Sikua sawmkua pakhata a piang ve thung a, khuakhat chhuak ni mah se an awmna veng a inhlat deuh pawh ni mah na, an naupan lai atanga inkawm erawh an ni lo thung a ni. Zinna lamah pawh an mi pahnih hi an duai lo dun viau mai a. Chrissy hian Utrecht University-ah Art Education that takin a pass chhuak tawh a, Amah hi nula hlim thei tak, thil zep ṭît ṭên nei lo, ri ve phawng phawng chi a niin mirin tlâk tak a ni bawk a. Mawhphurhna chunga tla reng reng ṭha tak leh hneh sawh taka hlen chhuak ṭhînmi a ni nghe nghe a. Hei bâkah hian a ṭhiannu Lisei-ni ai hian a thluak a ṭha zâwk mang a tih thei tûr a ni. Liseini pawh a nep chuang hauh lo, ani pawh hi lehkha thiam tak, nula fim tia an sawi ve thin. A nu leh pa pawhin a ruk tak chuan an chhuang ve em em a ni. Liseini hian lehkha a thiam bakah volleyball a ngaina em em a, a inkhel fo thin bawk a ni. He mite thian dun hi kan sawi tak ang khan an naupan lai atangin inkawm an ni lo a, an inhmel hriat tanna chu thingpui dawr pakhat atangin a ni. He thingpui dawrah hian an thawk dun a, tun hma la inhre ngai miah lo kha thian tha tak an ni zui ta a ni. An tui zawng leh nuam tih zawng a inang bawk a, thian satliah pawh ni lovin thian tha takah an chhuak ta a. A hnu deuhah phei chuan Liseini hian Chris-i inluah chu a fin ta nge nge a ni. An zirlai zir zo hlim an ni bawk a, inti thawven pahin ram danga zin turin ruahman an siam dun ta a. an zin chakna ram hrang hrang an han sawi dun a, a tawpah chuan French rawng an zir pah theihna tur hmun Panama-a zin tur chuan thu an ti thlu dun ta a. An tum dan chuan Panama-ah hian French an zir ang a, hemi bakah hian a remchan ang angin school-ah an thawk ang a, naupang ho zirtirna pek an tum bawk a, hemi tur hian Panama rama school pakhat chuan be fel tawh nghe nghe a, hlawh nei loh a thaw an tum nghe nghe a ni. Ruahmanna fel tak leh phuram tak an nei ta chu an lawm hle a, Kristite thian dun pawh an phu hle a, an sumsen tura tam tham deuh avangin an kal hmai hian thla ruk chhung zet chu thingpui dawrah hna an thawk phawt a, an hlawh chu Panama rama kal nan an call ta a ni. Kum sanghnih leh sawm pali, March, thla lo herh chhuah meuh chuan Kristite thian dun pawhin an sum mamawh zat tur an call tling ta a, March thla chhung ngeia zin chhuak hman turin tan an la sauh sauh a, Tihfel ngai zawng zawng ti felin March-ni sawm panga, Sanghni leh sawm pali khan an tum ram Panama pan chuan an thlawk liam ta a. An tum dan chuan kar uk chhung cham turin ruahmanna an siam a ni. Tluang takin an thleng a, an thlenna tura an biak fel sa chhungkaw pakhat inah an invawp lut ve ta rawi a. An thlen inte an lo fel hle a, rei pawn awm hmain an tlangnel nghal em em mai bawk a ni. School a thawk tur an nih angin school hotute chu an chanchin hrilhin Panama an thlen tawh thu leh a rang thei ang bera an school a an thawh tan thei tur thu an hrilh a. Mahse, an thawhna tur school hian engemaw rokhawlna an nei avangin kar hneih chhung lo nghak rih turin an rawn ngen a. An tum anga thil a kal tak chiah lo avang hian Chrisite thian dun pawh an hnual hman lek lek a. Kar hnih lai hnga a la ngaihsi avang hian haw leh mai tur emaw te pawh an ti hman rum rum a ni. An tum anga school-a hna an thawh nghal mai thei loh avangin ti tur em em an nei rih lo bawk a. Hmun hrang hrangah kalin Panama an fangkual leh ta ria. Tichuan March ni sawmhnih pakua an inngahna hmun Boquete-ah bawk an let leh ta a. Hna an la tan mai thei loh avangin an ning tan lek lek tawh zawk a ni. April ni khat a lo her chhuak a, hemi ni hian an thingpui inna thin Pianista thingpui dawra an ui vulh lai chu a neitute dilin an len chhuahpui ta a. Hemi tum hian an thlenna khua Boked chheh vela len khawthan an tum a, an thil tum hi an Facebook page ah pawh an post nghe nghe a ni. An tum ang ngeiin hemi ni hian April ni khat hian an thian dun chuan an chhuak ta a, thui tak kal tum an nih lem lo avangin chawhnu dar khat vel a haw leh mai tura ngaih an ni a, an thlenin te pawhin ngaih tha takin an thlah liam ve mai bawk a ni. Chuan dar khat a ri ta a, Chrisite haw hun a ni tawh, mahse an hmel reng reng hmuh tur a awm si lo. An thlen in te pawhin mak an ti deuh nain khua la thim loh avangin ngaihṭhat lohna pawh an la nei em em bik rih lo a, mahse khua a tlai zel a, ni a tla a, khua thim dawn ṭawn ta a, hetah zet chuan an thlen in te chhungkua pawh an ngaih a ṭha ta zan lo a ni. Khua a thim fel ta maw tihah chuan Chrisite thingpui inthinna dawr neitu pa chuan Chrisite thlen in chu phone a bia in a ui an len chhuah pui chu thim hnu deuh khan amah chauhin a rawn haw thu leh Chrisite thian dun an haw ve leh ve loh a rawn zawt ta a. Hetah zet hi chuan Chrisite thlen in tan pawh ngaihṭhatna chi zia zang a ni ta lo a ni. An chungah thil ṭha lo tak a thleng a nih an ring ve ta a. Police an phone nghal a. Police te chuan school neitute an be pawp ve nghal bawk a. Heta school neitu an biak hi Chrisite thawh tumna school kha a ni. Mahse, school neitute pawhin an ni thian dun chuan hmuh loh thu leh an chanchin an hriat loh thu an rawn sawi ve ta bawk a. Tuman an chanchin an hriat tak lo avangin Kristite thian dun chu mi bo zawn ngai niin Police-te chuan an ngai ta a. Netherland lama nu leh pate pawh an fanute pahnih chanchin hi an hrilh zui nghal ta bawk a ni. Mi bozawn ngai niin ngai mah se, an rawn haw leh mai tura beiseina an la nei avangin an bo tuk. April ni hnih ah zawn an la ni lo a, mahse an beisei angin Chrisite hmel hmuh tur reng reng a awm ta si lo va, hei vang hian April ni thum atangin an zawng tan ta a ni. Krisite thian dun hian an zin chhuah atang khan nitin an nu leh pa te text an la thawn ziah a, mahse April ni khat atang khan an nu leh pa te pawhin an fanu te text hi tawn tur an nei ta lo a ni. Police te chu ram hnuai lama Krisite zawng pawl an awm bakah an thlenna khua in zawng zawng dap chhuak tu pawl an lo awm bawk a, mahse Krisite chanchin hria leh hmuh reng reng an awm si lo, rinhlelh han hman tur ei pawh Police hian an hre lo a ni. April nili leh ninga ah pawh ngawrh taka zawn chhunzawm an ni a, mahse an sun hnu tak ngial pawh hmuh tur a awm thei si lo a, a beidawn thlak viau awm e. April ni ruk a rawn her chhuak a, hemi ni hian Chrissy leh Liseni nu leh pa te chu Netherland atangin an rawn thlawk lut ve ta a, beiseina sang tak nen an awm kal a, Netherland atang hian detective pawh an rawn hruai tel nghe nghe a. An fanu te pahnih bo chu hmuh ngei tumin an rawn thawk chhuak a ni. An fanute chanchin hria apiang hnenah pawh US dollar sin thum pek an ti ang zui ta bawk a. Mahse, heti chung hian Chrisite chanchin hria insawi tuhma reng an awm thei lo a ni. An nu leh pate rawn thlen hnu hian ngawr leh zualin ramhnuaiah ni sawm chhung zet zun chhunzawm an ni leh a. Mahse, engmah hmuh tur leh hriat tur an nei ta chuang lo a. Tunah zet chuan an nu leh pate pawh an beidawng ta hle a. An fanu te chu dama hmuh leh an inbeisei te bik lo a ni. Ngawr taka ni sawm chuan zawn hnunga pawh hmasawnna sawi tur engmah an neih tak lo vangin Police leh an chhungte pawh an beidawng ta hle a, hma han lak chhunzawm dan tur pawh an hrelo tlang hle mai. Hun a liam zel a, an bo aṭanga kar kaw hnungah pawh an thawm riva reng reng hriat tur a lo awm bawk si lo. An bo chhan pawh rindan hrang hrang a tam ta viau mai. A thenin sakeiin a seh an ring a, a thenin misualten an ru bo niin an ngai bawk a, thenkhat hin an tlu sual anga, kham an lum anga, an thi ta niin an ring bawk a, an rin dan zawng zawng lah chu finfiah theih a la ni rih si lo. An bo tawngah kar sawmna a rawn herh chhuah chuan beisei loh takin khawtual nu pakhat chuan ramhnuaia lui pakhat kiangah bag a chhar thu police te rawn hrilh ta nawlh mai a. He thu an hriat hian police te chuan rang takin a bag chhar finfiah tur chuan an kal nghal a, Bag chhunga thil awm te an han enfiah chuan an mizawmte zinga pakhat bag a ni ngei tih an finfiah ta a ni. He bag chhungah hian tarmit pahnih, US dollar sawmriat leh pathum, Liseni passport, tui bottle, Liseni camera, bra pahnih leh Chris leh Liseni phone a lo awm bawk a ni. He bag an chhar hian mak danglamna deuh mai a nei a, chu chu lui kianga chhar ni si kha a chhunga thil awm zawng zawng chu pakhat mah a huh miah lo a, hmelhemna pakhat mah nei an awm lo bawk a ni. Lui kianga chhar a nih avang hian a chhunga thil awm te hi huh ngei turah Police te chuan an ngai bawk a, an ngaih anga thil a awm lo hi Police te pawhin mak an ti ve hle a ni. Tin, he bag chhartunu hi a bag chharna hmunah hian a hmahni chian a lo kal tawh bawk a, hemi tum hian a bag chhar hi a hmuh loh thu a sawi a, a tuka a chharna hmuna a hmu leh ta mai si hi a mak viau awm e. Hetiang teh nuai hi a nih avang hian zawhna pawh tam duh phian a, tam awm reng pawh a ni e. Bag hi a chhartunuin a chhar hmahni chiah khan tuna a chharna hmunah hian a awm loh thu a sawi si a, Chuti nih chuan lui hian a rawn len thla a nih dawn hi ti ta se. A chhunga thil awm zawng zawng a hmuh miah lo a, hmelhem pakhat maw awm bawk si lo. Hei vang hian bag hi a chhar tu niin a chhar ni hian tuten emaw an dah a ni thei mai em? tih chu zawhna chhan harsa tak a ni ta a ni. Police te hian Chrissy leh Lisey-ni phone chu an han bih chiang a. April ni sawm pakhat thleng an phone hi hman tuma khawih a la ni tih an hre thei ta a ni. Heti nih chuan Chrisite thian dun hi April ni khata bo tan kha an ni a, April ni sawm pakhat thleng hian ram hnuai pilril takah nungdamin an la awm tih an hre thei ta a ni. An phone atanga lan dan chuan April ni khata an thian dun a leng chhuak tura an kal chhuah atanga darkar khat a liam awr piah khan Netherlands Emergency Number one one two chu Chrissy leh a thiannu hian an phone atangin biak an tum a, an dial tih a lang thei a. Hetia emergency number biak tuma an dial atanga a lan dan chuan leng tura an chhuat atanga darkar khatah harsatna engemaw tak an tawk a nih a rin thei ta a ni. Netherlands rama emergency number an call ngawt hi thil mak a ni hran lo a. Khawi ramah pawh awm se he number hi an dial a nih chuan a nawmna rama emergency number-ah a lut mai thin a ni. Hemi ṭuma emergency number an call hi a tlang lo ve ve bawk niin a lang a ni. April ni hnih zing daruk leh minute sawmnga pariatah Liseini phone ṭawng hian emergency number one one two chu vawi hnih biak tuma dial a ni leh a, a tlang lo ve ve a. Chawhma dar sawm leh minute sawmnga pathumah emergency number one one two bawk hi biak tuma vawi thum dial a ni leh a. Hemi ṭum phei hi chuan US emergency number nine one one pawh vawi thum lai dial tel a ni bawk a ni. Mahse eng number mah hi a tlang chuang lo a. Chawhnu darkhat leh minute sawmnga parukah Lisei-ni phone atang bawk hian heng emergency number pahnih hi vawili ve ve biak tuma dial a ni leh a. Tum khat phei chu a tlang hlauh a, mahse second reilote chhunga line a inkat leh tak avang hian engmah sawi hman a ni lo. Zanda ruk leh minute sawm pariatah Chrisy phone atang hian emergency number one one two hi biak tumin vawi khat dial a ni ve leh a, mahse line a tlang thei ta chuang bik lo a ni. App ring ni thum a lo herh chhuak a, hemi ni hian Chrisy phone atangin zing dar kua leh minute sawm thum pathumah Nine one one call tuma dial a ni leh a, a tlang thei chuang lo. Chawhnu dar khat leh minute sawmnga ah Liseini hian a phone a signal awm leh awm loh a en tih hriat a ni a, emergency number erawh hemi ni hian a dial ve lo thung. Tlai darli ah Chrissy hian a phone a signal awm leh awm loh a en ve leh thung a, Liseini pawhin darli leh minute sawm paruk ah a phone a signal awm leh awm loh a en ve leh bawk a, hei bak hi chu hemi ni hian an phone an khawih ta lo niin a lang a ni. April niliah Chrissy hian a phone ah signal a awm leh awm loh vawi nga a en a, Liseni erawhin hemi ni hian a phone a khawih lo thung niin a lang. April ninga a lo her chhuak a, hemi ni hian Chrissy chuan a phone ah signal a awm leh awm loh vawi kuah a en leh a, Liseni pawhin hemi ni hi chuan a phone ah signal awm leh awm loh vawi thum lai a en ve bawk a, hei bakah hian a phone battery a zo a, hemi ni bak hi Liseni phone hi khawih chhunzawm a ni ta lo tih hriat a ni ta bawk a ni. April ni ruk a ni a, Chrissy phone-ah signal a awm leh awm loh vawi sawm pathum an en tih hriat a ni a. A phone a lock avangin a phone hawn tum hian pin code dik lo vawi sawm pathum lai hmeh a ni tih hriat a ni ta bawk a, hei hi thil mak tak a tling ta a ni. Chrissy phone khawitu hi Chrissy ni se a phone hawng tur hian pin dik lo a hmeh a rinawm si lo a, Hei vang hian hemi nia Chrisiphone khawitu hi amah a ni lo tih a chiang ta viau mai. Heti a nih si chuan April ni ruk hian Chrisi hi a thi tawh ang a, a thiannu Lise ni hian Chrisiphone hi a khawisak a ni thei ang em? Nge midangin an khawih zawk? Zawhna chhan harsa tak a ni ta. April ni ruka Chrisiphone khawih a nih hnu hian nili lai khawih chhunzawm a ni ta lo a. April ni sawm pakhatah Chrisiphone hi signal a awm leh awm loh vawi riat en a ni a, Tin, pin dik lo pawh vawi riat lai hmeh a ni leh ta bawk a. Pin dik lo vawi riat lai hmeh a nih leh tak avang hian, hemi nia Chrisy phone khawihtu hi amah Chrisy a ni lo tih a chiang leh ta bawk a ni. April ni sawm pakhat hian Chrisy phone chu chawhma dar sawm pakhat leh minute sawm nga pariatah on a ni leh a. Darkar khat on a nih hnuah switch off a ni leh ta a. Heta an off hnu hian Chrisy phone pawh hi khawih chhunzawm a ni ta miah lo a. April ni khat atanga ni sawm pakhat chhunga an phone hman dan en hian zawhna tam tak a awm thei ta a ni. An bag chhara khan Liseini camera awm tel kan tih tawh kha, he camera pawh hian hmelhemna pakhat mah a lo la nei lo a, Police te chuan he camera hian on a, a chhunga thlalak hrang hrang te an han en chiang ta a, an thlalak atanga a lan danah chuan Christy te thian dun hi tlang chhip ah te lawnin an hlim dun hle a, an thlalakah hian an lakni leh dar zat a awm vek avangin Heta hmel hlim taka thla an lak hun hi Emergency number biak tuma an dial hma vek kha a ni. Thlalak hrang hrang an lak zingah hian April ni riat zing dar khat leh Dali inkara thlalak an lak te hi a mak a, a rapawm zawnga en duh tan pawn rapawm tak a ni. Heng thlalak te hian zawhna ti tam ta hle a ni. Zing dar khat leh Dali inkarah hian thlalak sawm kua zet lak a ni a, ramhnuai pilril taka lak a ni tih chu a hriat theih a, Mahse, heng thlalakte hian awmzia reng reng an nei lo te pawh ti ila a dik tho awm e. Heng thlalak hrang hrang sawm kua hi ramhnuaia thingkung thlalak te, van lam hawiha lak te, thing ro thla te, lungpui chunga thil eina kawr thlalak te an ni a. Heng thlalak te hi engvanga la ngawt nge an nih tih hria thiam har hle a. An bohna ramhnuai hre chiang em em tute pawhin thlalak atang ringawt hi chuan khawi lai hmun nge tih an hre thei lo a ni. Thlalak sawmkua zingah hian pakhat chu Chrisy tukhum lanna a awm a, a tukhumah hian hliam a nei tih a Sama thisen kai atang hian a hriat theih bawk a ni. Hetiang thlalak awmze nei miah lo sawmkua zet zingdar khat atanga darley inkar a lak a nih hi Police te pawhin an hrethiam bik lo a. Chrisy-te ṭhin dun mang ang lutuk hian an camera flash hmang hian ramhnuai pilril takah ṭanpuitu mamawh ngawih ngawin an awm tih midangin an hriat theih hlauh beisiain heng thlalakte hi an la ta chiam a ni ang a tia ngaih dan nei an awm a. A ṭhenin heng thlalakte hi Chrisy-te ṭhian dun lak ni lovin anmahni hruai botute lak a nih an ring bawk a. tute rin dan hi nge dik zawk ang tih lah hriat theih a ni si lo a ni. Liseini bag an chhar hnu hian police te chuan bag chharna hmun te chu uluk takin an en zui ve leh a. Bag an chharna atanga kem eng emaw zatah chuan Chrissy leh Liseini thawmhnaw thenkhat an hmuh bel leh ta tlat mai. Hemi nu hian engmah chanchin thar hriat belh tur erawh a awm lo a, thil hmuh belh emaw an nei ta chuang lo a ni. Thla hnih zet a liam hnu chuan Liseni bag an chhanna bul lawkah kumkuru leh but pakhat a chhunga mihring ke la invuah vu chu an chhar leh ta a, tin a chhehvelah mihring ruh ke them samthum pathum lai an chhar tel ta bawk a ni. Heng an thil chharte hi DNA test hneih a nih hnuah Chris leh Liseni te ruh ngei a ni tih finfiah a ni ta a, heng ruh an chharte hi uluk zuala nen dik hnuah Ramsa seh na hnung hma pakhat mah an hmuh loh thu doctor te chuan an sawi bawk a, an thi dan tak hi hriat theih ni ta ri lo mahse a tira rin dan pakhat ramsa seh a nih an rinna kha chu a ni lo tih an rua tang hian an finfiah thei ta a ni. Ramsa seh hlum chu ni se an ruah hian ramsa seh na hnung hma lang tel ngei tura ngaih a ni a, hetiang hi pakhat mah hmuh tur a awm si lo a ni. Chris leh Liseini te thi dan hi chiang takin tun thlengin sawi chhuah la ni lo mah sela, an thil tawn hi a rap thlak hle tih chu an chanchin kan sawi tak atang khan kan hre thiam mai awm e. Tin, thil mak tak tak pawh Liseini te bo chungchangah hian kan sawi tak ang khan a thleng a. An bag chhunga thil awm dan te, an camera ah thlalak hrang hrang awm dan te, leh emergency number khati zo zai an dial nachhan te pawh kha thil mak danglam tak chu a ni ngei a ni. Chris leh Liseyni te chunga thil thleng hi a rap thlak hle a, engtiang takin nge an tawrh a, engtiang takin nge an hun tawp lam hi an hman tih chu tun thlenga zawhna la awm, chhanna la awm si lo chu a ni ta rih a ni.